L-Akkademja tal-Malti bdiet toħroġ ir-rivista Il-Malti, rivista li bqgħet toħroġ b'mod regolari sal-lum il-ġurnata u li fiha dehru kitbiet ta' wħud mill-aqwa awturi ta' pajjiżna. It-tim tagħna ltaqa' ma' Joseph P. Borg sabiex jitgħallem aktar dwar din ir-rivista storika daqskemm kontemporanja.
L-iskop ta' l-Akkademja tal-Malti, l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti fil-bidu kien li Tħejji rapport tgħaqqad flimkien lill-kittieba tal-Malti biex kemm jista' jkun jevitaw li jiktbu b'alfabetti differenti. Fil-fatt ir-rivista Il-Malti kienet nistgħu ngħidu waħda mill-ewwel rivisti pubblikati li kienet qed tuża dan l-alfabett li eventwalment imbagħad fl-1934 sar rikonoxxut mill-Gvern ta' Malta. L-għan ewlieni kien li l-aqwa ilħna li kienu qed jiktbu dak iż-żmien jingħaqdu flimkien u jsemmgħu leħinhom kemm jista' jkun f'rivista li jkollha ċertu awtorità biex ngħidu hekk. U allura il-Malti dak iż-żmien lanqas kienu jsejħulha rivista, kienu jsejħulha il-qari, qari għal qari bil-Malti. Kienet qed tiġbor fiha lura kemm xogħlijiet poetiċi kif ukoll xogħlijiet fi proża. Naturalment xi naqra kronaka kien ikun hemm ukoll u bdiet ukoll toħroġ minn żmien għal ieħor ħarġiet speċjali li jikkommemoraw xi awtur li jkun miet jew forsi xi attività partikolari li ta' min wieħed ifakkarha. Matul is-snin, il-Malti l-ewwel nett kien joħroġ erba' darbiet fis-sena, ma ma kienx hemm xi pubblikazzjoni ħoxna ħafna. Matul is-snin sibna li l-Malti nsibuh forsi ma mhux daqshekk ta' spiss matul is-sena, imma baqa' joħroġ. Saħansitra anki fi żminijiet diffiċli ħafna fejn il-karta kienet skarsa, jiġifieri qed nirreferi għat-Tieni Gwerra Dinjija. Il-Malti llum m'għadux joħroġ erba' darbiet fis-sena, imma qiegħed joħroġ darba fis-sena u jalterna bejn ħarġa akkademika u ħarġa letterarja. Ġifieri fil-ħarġa akkademika nippubblikaw studji li jkunu jorbtu jew mal-lingwistika jew mal-kritika letterarja. Ovvjament il-ħarġa letterarja mbagħad tkun tinkludi poeżiji u novelli u anki jkun hemm traduzzjonijiet, għandna taqsima speċjali biex ngħidu hekk għat-traduzzjonijiet. Imma mbagħad ikollna ħarġiet speċjali, pereżempju darba minnhom ħriġna ħarġa dedikata lil Ġużè Gatt li kien jippubblika pubblika ħafna materjal importanti u biex ma jibqax mitluf fil-ġurnali ġbarnielu fost l-aħjar artikli li kellu. Jiġifieri hi talterna, imma mbagħad ikollna mbagħad ikollna ħarġiet speċjali wkoll li ħafna drabi jkunu ġejjin. bis-saħħa tas-seminars u tat-taħdidiet li nkunu għamilna. Jiġifieri aħna nistiednu lill-istudjużi tagħna jagħmlu xi taħdita fuq xi aspett partikulari u mbagħad nitolbuhom id-dokument, l-istudju tagħhom biex dan nippubblikawh. Ma jkunx sempliċiment taħdita li jkun qed instemgħet forsi u llum orajt insibuha aċċessibbli mill-internet, mill-pjattaformi diġitali li għandna, imma Tajjeb li tkun ukoll ippubblikata anki bħala referenza. Il-Malti issa huwa nistgħu ngħidu waħda mill-eqdem pubblikazzjonijiet li għandna f'Malta biex ma ngħidx fl-Ewropa, għandha ħatalaq mit sena. Ġifieri ehm, il-fatt li baqgħet toħroġ għandha ċertu ehm, nara importanza li baqgħu jfittxuha L-istudjużi, il-letterati, poeti, rumanziera baqgħu jfittxu li jippubblikaw fiha. All right, għandna ġifieri l-aqwa l-aqwa xogħlijiet insibuhom fiha wkoll. Għandna bibda minn Dun Karm, mbagħad Karmenu Vassallo, Rużar Briffa, il-poeti romantiċi. Warajhom ukoll interessaw ruħhom Il-poeti moderni, jiġifieri nsibu x-xogħlijiet ta' Oliver Friggieri, Achille Mizzi, Victor Fenech, Mario Azzopardi, Albert Marshall, jiġifieri l-ilħna l-ilħna ewlenin biex ngħidu hekk, illum noffru l-ispazju, ovvjament għal ħares le, lill-ilħna kontemporanji. Tajjeb ngħidu li kull ħarġa jkollha bord editorjali maħtur apposta għaliha u dan jgħarbel ix-xogħlijiet kollha li jkunu waslu għandu. biex imbagħad hux vera dejjem inżommu l-livell li hu xieraq għal rivista bħal din li għadha mfittxija sal-lum kif għedna u nqisuha bħala awtorità fejn jidħol xogħol akkademiku.